Fizikada bu temamyz tizlik we tizlenmäň tapawudy. Araňyzda inžener boljaňyz bardyr, mehanik inžener we beýleki fizika bilen baglanyşykly elektrik inženerçilik tapawudy ýok. Hökman bilmeli suratda, ýagny tizlenmäň nämedigini hökman suratda bilmeli. Sebäbi mundan soňky güýç bolsun, basyş bolsun, ýeriň dartylma kanuny bolsun, köp zatlar tizlenme bilen baglanyşykly. Şol sebäpli tizlik we tizlenmäniň tapawudyny düşündirmegi ýene bir gezek makul hasapladyk. Geçen temamyzda-da bar. Siz awtoulag sürýän bolsaňyz, size mälimdir, ýa-da awtoulag oýunlaryny oýnaýan bolsaňyz, şu taýda size tizlik görkezýän bir enjam bar, şu taýda tizligi görkezýän.

kilometr sagat. Sagatda kilometr. Bu dropçydygyny bilýäňiz. Eýýäm kilometr bölmek sagat rasional sanlardan geçdik bunu matematika bölümimizde. Indi şu taýda, ýagny şu görkezýän tizligi 120-ä ýakyn, 120 kilometr sagatda diýeli. Ine bärde de görkezilen kilometr hour. Bu ingilis dilinde kilometr sagat diýmek. Şu taýda. Indi dowam edýäs. Siz şu taýda A nokatdan A nokatdan nokatda dur diýeli awtoulagyňyz A nokatda dur. Ýagny duran wagt awtoulag awtoulagyňyz bärde şeýle gyýçagrak boldy. Esas zat düşünseňiz bolýar. Ýagny şu awtoulagyňyz şu taýda dur. Göz öňüne getiriň. Duran wagty näme bolýar awtoulagyň tizligi 0. Nol diýip alýan men şu taýda tizligi. Soňra ugrap başladyňyz. Şeýle ugrap başladyňyz. Ýagny 20 30 garap 40 awtoulagyňyz näme diýýär? Tizlenýär. Tizlenýär. Adyndan hem belli şu belli bolşy ýaly tizlenip başlady ýagny. Tizlik däl-de tizlenýär. tizlik belli bir tizlikde duranok awtoulagyňyz bärde 0 soň 20 tizlikde soň 40 tizlikde bärde 50 boldy tizlenýä 90 boldy gitip barýaňyz we uzak ýol geçdiňiz welin şu B nokadyna gelen ýeteniňizde diýeli B nokadynda da tizligiňiz siziň 100 kilometr bolsun 100 kilometr sagatda ýagny ýaňky awtoulagda görýän tizlik görkezýän zadyňyz ýüzi görkezip dur. B nokadyna geldiňiz. Birdenem siz öňüňizde diýeli şu taýda C nokady bar. Şu taýda bir belgi gördüňiz. Näme belgi gördüňiz? Şeýle bir belgi, içinde-de 60. Şeýle bir ýol hereketiniň belgisi bar, 60 görkezildi. Siz ony şu taýdan gördüňiz eýe. Şu nokatdan gördüňiz. Şeýle siz näme etmek bilen bolýaňyz? Tizligiňizi peseltmek bilen bolýaňyz. Tizligiňizi peseltmek bilen bolýaňyz. Näçe ýetirdiňiz tizligiňiz? 60-a ýetirdiňiz C nokadynda. We dowam etdiňiz C nokadyndan hem D nokadyna çenli aýdal uzyn ýol dowam etdiňiz. Siz şu taýda D nokadyna çenli 60-da gitdiňiz. Sebäbi size 60-dan ýokary tizlik gadagan edilen. Tizligiňiz näme boldy bärde? Azalmadam, artmadam, durnukly tizlikde gitdiň. Indi şu taýda tizlenmäni e, formulasy bilen aňladyp, şu taýda göreliň. Bärde adatça biz bilýäs, şu taýda tizlenmämiz artdy, ýagny ýygrym kyrk geldi. Bärde tizlenmämiz peseldi, 100-den 60-a geldi. Bärde tizlenmämiz 0. Sebäbi bilen D nokat. Näme üçin 0? Sebäbi hiç hili tizlenme ýok. Şol bir durnukly tizlikde gidildi. Indi şuny aňlatma, hasaplama bilen hasaplap, şunuň şu taýda artandygyny, bärde azalandygyny, bärde nola deňdigini sud edeliň, görkezeliň. Tizlenmämiziň formulasy biz A bilen belleýäs. Bärde delta V paýlanan wagt T wagtyň üýtgemegi delta t diýseňiz hem bolar muňa. Delta siz häzir görkezjek. Delta diýmek soňky tizlikden başdaky tizlik aýrylan aýyrtmak diýmek we soňky wagt hem şoň ýaly. Wagt hem t diýip belläýin men. Ýa-da t2 aýyrmak t1 diýseňiz hem bolar. Man wagtyň üýtgemegi de A bilen B nokady aralygynda siz 1 sagatda geçdiňiz diýeli.

durardaňdyrlyşy, ony matematika bölümimizde seredip bilersiňiz. S bilen D nokada aralygyna da ýene-de 60 km sagatlyk bilen uzyn ýol ýörediňiz, 1 sagat ýörediňiz diýeli, takmynan 1 sagat ýörediňiz. Indi biziň şu A bilen B nokada aralygymyzdaky wagtymyz belli, B bilen C nokada arasyndaky wagtymyz hem belli 0.25, C bilen D nokada arasyndaky wagtymyz hem belli 1 sagat. Indi A, A bilen B nokady diýip alýan. A, B. A, ýagny A-myz tizlenme diýmek. Şeýle görkezýän. Näme üçin strelka bilen görkezdim? Tizlenme vektor ulluk, ýagny vektor ullugyň hem tarapy aňladýar, hem özüniň ölçeg birligi bar. Şu taýda men şuny ilki şuny tapýas. Tapalyň. Dowam edýäs. Şu taýda soňky tizligimiz näme? Şu taýda biziň B nokadynda. Indi A bilen B, B nokadyndaky tizlenmäni hasaplamaly biz. Onu şu taýda ilki soňkyny aýyrjak bolsak, B nokadyndaky tizlenmämizi, soňky tizligimiz 100. Şundan aýyrýas. A nokadynda tizligimiz 0. Başlan tizligimiz, ýagny tizlenme diýipdim. Şu tizlenmäni hasaplamak üçin B nokadynda 100, A nokadynda 0. 100 aýyrmak 0 gysgaça. Biz aýyrmak 0. Ýagny soňky tizlik aýyrmak başda. Wagtam başda şutaýdan A nokadyndan B nokadynda ugranyňyzda jemi 1 sagat geçen bolsa, üýtgän sagatdy. Wagtam 1 sagat diýip alýas siz. Yani bärde şutaýa çenli 1 sagat boldy. Bärde aýdal siz wagta düşünmek üçin näil düşünseňiz bar. Şeýle bir sagatyňyz bar. Sagatyň sagat bar diýeli.

Netijede A bilen B aralygymyz näçe boldy? Bir boldy. Ýagny şu taýda bir aýyrmak nol bolýar-da. Wagtda düşünmegiňiz üçin şeýleräk görkezeýin. Indi deňdir. Şu taýda dörtden bir men aýyraýyn sizi bulaşdyrmasyn. Deňdir. 100 A nokodundaky tizligimiz hem noldy biziň. 100 aýyrmak nol.

Men şu taýda ýene B, C. B-den C tarap. Men bärde ugram görkezýän vektor ullukly tizlenmämiz. Deňdir V soňky. Aýyrýanam tizlik başdaky. Paýlananam wagt. Deňdir. Şu taýda soňky tizligimiz näçe biziň?

Garaz birden dört deňdirem. Minus 40-y birden dörde bölsek, minus 40 bölmek dörtden bir. Yani o da köpeltmege geçer. Minus 40 köpeldilen bir yok, dört yukarı geçer, bir aşak geçer. Deňdir. Bu minus 160 olur. Ne bärde şeýle bölmegimiz köpeltme geçdi. Dördümiz ýokary, birimiz aşak. Hem bärde matematika minus. Görşüňiz ýaly B nokadyndan C nokadynda biz başda da aýtdyk tizlenmämiz azalýar diýip. Bärde de minus alamaty çykdy. Şu minus alamaty ýatdan çykarmaň azalýar diýen manyny berýändir. Neň salamaty. Indi men C nokadyndan D nokady aralygyny hasaplajak. Men şulary aýyrýan. Şeýle şu, şu taýlary aýyrýan. Tizlenme A bilen belän C-den D nokady aralygynda biz tizlenmämiz ýok diýipdik. Şony aňlatma bilen aňladalyň, dogry üçin deňdir. Soňky tizlik aýyrýas başdaky tizlik paýlanan wagt te deňdir. Soňky tizligim näçe şuýda den okadymda? Elbetde 60. Başda da näçe sen okadymyzda? O ýerde de 60. Onda näme edýäs biz? 60-dan 60 aýyrýas.